Без Яңа ел бәйрәмнәре үтү белән тотынган идек, инде планлаштыру өлкәсендә дә шактый гына эшләр эшләнде. Безнең һәрбер оешмага инде бу үзенең территорияләрен матурлау өлкәсендә, җыештыру өлкәсендә, шулай ук төзекләндерү өлкәсендә үзебезнең таләпләрне куярга туры килде. Һәм инде ул Теге буяу җыештыру эше белән генә төгәлләнеп калмаска тиеш, ә инде агач, башка төрле чәчәкләр утырту һәм инде башка төрле яңа бизәү алымнары кулланып, территорияләрне матурлау бурычы да куябыз. Шулай ук инде бу җыештыру эшләре безнең авыл җирлекләрендә алып барылырга тиеш һәм инде гадәттәгечә, Бу юл кырындагы полосаларны буяу, территорияләрне чистарттыру, авыл юлларын, кырларын чистарту, инде гадәттәгечә ул эшләр алып барылыр. Шуның белән бер рәттән, инде кояш нурлары да кыздыру сәбәпле, икенче бер мәсьәлә барлыкка килә, ул инде безнең янгын мәсьәләсе, чүпләрне ягу белән яисә инде урманда ниндидер учаклар ягу белән бәйле рәвештә пожарларның хасил булырга мөмкинлеге. Инде шушы мәсьәләгә безнең 103 нче санлы янгын сакчылыгы бүлеге җитәкчесе Илназ Илдус улы Шәрифьянов тукталып үтә. Хәерле көн, исәнмесез. Безнең елдагыча язгы ташу сулары агып беткәннән соң, яз җиткәннән соң особо противопожарный период җитә. Шушы особо противопожарный режим кертелә республикада. Гадәттәгечә ул егерменче апрельләр. Примерно даталар аның унбишенче апрельдән егерме бишенче апрельгә хәтле бу особо противопожарный режим керә һәм шушы режим вакыты эчендә барлык учаклар яндырулары тыела, барлык чүп яндырулар, барысы да под запретом дип әйтергә кирәк, чөнки шушы именно шушы периодта пожарлар саны арта, бөтен җирдә дә коры үлән, кешеләр тәмәке тарталар яки бүтән неосторожностьтан үләннәр яна башлый һәм Шушы үләннәр януыннан олы последствиеләр булырга мөмкин. Бу инде төрле случайлар була. Мәсәлән, узган елны Нижегородский областьта авылы белән янып беттеләр шушы кемнеңдер неосторожность өчен үлән янып китә авыл кырында и авыл Авыл эчендә урамы белән йортлар яна. Шуңа күрә мондый случайларны да булдырмас өчен, бу, әлбәттә, бик кирәк булган чара, особо противопожарный режим кертү һәм шушы режим вакытында барлык учак яндырулар, чүп яндырулар һәм төрле Яндырулар булдыруы 100 процент случайда тыела. Аның өчен олы штрафлар карала, гражданнарга 2 мең сумнан башлап һәм юридик затларга 400 мең сумга кадәр. Шул ук вакытта тыела үлән яндырулар, коры үлән яндырулар, чөнки яшел үлән чыкканчы коры үлән яндыру мөмкинлеге туачак, һәм инде шушы үләнне барыбер аны яндырырга ярамый, чөнки яндыру очраклары булса, ул бик олы рискка китерергә мөмкин, төрле строениеләр янарга мөмкин, шул ук вакытта урманнарга зыян китерергә Мөмкин. Монда инде безнең районга килгәндә әйтергә кирәк, ике авыл бар. Лесопожарный обстановка буенча подверженный угрозе лесного пожара и вблизи лесов, урман кырында янәшә урнашкан ике авыл. Бу Киров авылы һәм Югары Богады авыллары. Бу авылларда авыл башлыклары лесхоз белән елдагыча үткәрәчәкләр. Опашка, минерализированный полосалар булдырачаклар. Урман периметры, авыл буйлап урман үткән периметр, периметр буеннан һәм инде чистарту эшләре шулай ук алып барылачак. Барлык авыл башлыклары үз җирлекләрендә Коры-үләнне чистарту эшләрен башкарырга тиеш булачаклар һәм инде шәхси кешеләр шулай ук үз территориясендә, үз прилегающий территориясендә дип әйтик, коры-үләнне шулай ук чистартырга тиеш булачаклар. Шушы чор җиткәнче, особо противопожарный режим кергәнче, минем инде рекомендациям дип әйтер идем, җыелган чүпләрне хәзер субботниклар үтәчәк. Җыелган чүпләрне яндырып калсыннар иде. Әгәр дә ул уже авыл баш җирлек территориясендә була икән, то авыл башлыклары заявкалар җибәреп, безгә пожарный частька заявкалар җибәреп яндыру эшләрен башкару мөмкинлеге бар, шушы особо противопожарный режимы кергәнче. Болай иткәндә ул егерменче апрельгә кадәр бу эшне башкарып бетерергә кирәк. Шәхси кешеләргә дә шулай ук

әлбәттә, һәм инде огнетушительләр, ком, бүтән средства пожаротушения. Төп мәсьәләләр шушы.